Vishila hi vito ra hosi ya Sucras ha n'wi pfuxela hinkwenu lava mi hi langutaka mi yingiselaka hi nkarhi lowu hi navela ku va hosi ya matimba yi nga yi pfuna yi rhangela ka hinkwaswo so n'wina mi nga makaya n'wina mi nga ndhawini ya ku fana ni tabernakela ka ncencahi ka xisano ka ximondzo ka tlakula ka xoko ka maputsu dayera zambezia tindhawu hinkwato ha mi pfuxela hi vito ra hosi yesu kreste hi xikwembu a xi mi pfuna ta wu ta chaveni hosi hikuva hi ta dyondza rito hi khensile hosi ya tilo tintswalo na misana ku rula swi rhangeni ku xikwembu masengo xika hosi vula rito la wena a ku na un'wana a tiva ku chomela handleni ka wena hi nga pfula maphepha kavelo wa tiva ku hlamusela wena xiko hlamusela vito ra yesu ri dzunisiwe namtlhanisi

Kambe Pedro na Johane va va hlamula va ku, A ku avanyise n'wina! Xana swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n'wina ku tlula Xikwembu xana? Hikuva loko hi ri hina, hi nga ka hi nga tshiki ku vula leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke. endhawu loko hi dyondza bibele haleni hi kuma petro loko a le ndzeni a hubyini na li karhi a avanyisiwa hi ku va hanyise xilema endhawu hi kuma leswaku petro a le ku hlamuleni ka timhaka to karhi loko petro va lava ku va a tshama jele hi mhaka ku a nga hanyisa swilo swona hi nga se fika lana hi fanele ku va hi tsuvuka a ntirho wa hosi yesu kreste loko a ve koho la misaveni a tswaliwa loko a tlhanganisa tirintianu a ya khuvuriwa tama ku ensimu xika u ku lwa fanele ku va lweyi mi fanele ku va mu yingisa hikusa yena n'wana loyi a rhandziwaka tano loko a sungula ntirho wa yena wa ku chumayela vadyondzisiwa va ku sungula va vitaniwa va va vitane va petro na va johana entawuni loko a sungula a rhuma standard dos ka standard dos a langa dos wa vapostolo entawu wa likara tirha na vona tawu pedro ive un'we loyi a le kusuhani na hosi yesu kreste lwa endla swivutiso nkarhi wun'wana na wun'wanyana and ta wa swi tiva ku pedro a zame ku ringisa hinkwaswo leswi hosi yesu kreste a swi endla and tawu pedro a le tlhelweni ka hosi yesu kreste nkarhi hinkwawo and tawu pedro a fambile henhla ka mati pedro a dlile xilalelo na hosi yesu kreste pedro a yile ku khongeleni pedro yena nga vona mose na eliya na yesu amirini wa ximwalo wa le ntshaveni so loko nkarhi wu famba yesu a la ka vambiwa entawa teke a vapostola famba na vo ntshaveni entawu loko a fika kusuhi wa veka a lava oito a teka vanharhu ku ri juda sikariyota sa nga ha ri kona ku vasati sungilo ka xavise hosi yesu kreste swaku ma teka lavanharhu pedro na johani na jakobe a va veka ndhawini yin'wana tlhasuka ya ku khongeleni so a va byela ku sala ni mikhongela entawuni loko a ya ku khongeleni a vuya kuma leswaku pedro a etlele a ku xana mi etlela kwini khongelani leswaku mi nga ngheni miringweni entangwini loko masiku ma famba nkarhi wa yesu loko swani ku va vambiwa entangwini siku rin'wana loko a suka eku khongeleni futhi entangwini a lava lava va lava ku dlaya hosi yesu kreste va humelela na judasi entawulo wa vawe lava yesu wa nazareta yesu kreste a ku hi mina loyi va guma va tlhela endzhaku vawa loko va pfuka ku kasi mi lava mani va ku lava yesu wa nazareta a ku hi mina loyi va tlhela va wandza entawuni pedro a teka a tlharilana na lona a tsema ndleve ya nandza wa vaprista lava va va lava dlawa sweswi então yesu kreste a korhama a rhola ndlela va yi veka endhawini leyi le fanele ku tshama ka yona então loko nkarhi wu famba yesu kreste a byela vadyondzisiwa va yena a ku lomu ni ya ka kona n'wina mi nga ta fika n'wina mi fanele ku va mi tlhela entawu pedro a ku va ta tlhela hinkwavo mara mina ni nga ta tlhela ni ta famba na wena te ku fela entawu ncini xi nga endla pedro a hlamula tano pedro a hlamulisa sweswo swa pedro a li mupostolo pedro a dlile xilaleni na hosi yesu kreste petro a fambile henhla ka mati petro a vonile a n'wana wa jayiro loko hanyisiwa petro a vonile a n'wana wa nsati wa nayimu loko hanyisiwa petro a vone swilo swinyingi entahwini lexi xi n'wi nyika ntshemba leswaku a ta famba na yesu a tema gama so mara yesu a tiva leswi nge nambileswi nga mpostolo nambileswi a nga dya xilalelo na yena yesu nambiloko a famba henhla ka mati a nga se na lulama para a fika la yesu a nga ta fika kona so hi la ku va leswi nge namuntlha a ku vo ta nghena tilo a swi nga ta dependera hi xitshamo xa wena xa kereke a swi nga ta dependera hi ku mahlori u tshama ma vona kumbe u endleriwile a swi dependeri hi ku talvezi wa dla xilalelo a swi dependeri hi ku tiva ntirho wa njhani u endlaku kereke purki lexi nga ta xi nga endla petro a nga fiki la yesu a nga fika kona eka ka chota nchumu wun'we hi wini nchumu lowa wu chota i moya wa kwetsima entan'wini loko moya wa kwetsima wu nga ri na wona a wu swi tivi leswaku a swi nge koteki parofika makun'wini a swi nge koteki leswaku vona ribatamento a swi nge koteki leswaku vona tilo entewu mara hi fika ka nkarhi lowu vanhu namuntlha so hikuva li mufundhisi kerekeni a ti ba xifuva a ti swa ni ta nghena tilo so hikuva vone mahlori ya ku endliwe muprofeta a va na serteza leswaku ni ta nghena tilo so hikuva daxilalelo nkerekeni a ehleketa leswaku ni ta nghena tilo mara pedro a li mupostolo so loko hi languta xiyimo xa petro xa apostolo loko hi languta vapostolo va namuntlha i vanhu va nga na xiyimo xa xikulu i vanhu lava nga na xikolta i vanhu lava nga na masubsidio i vanhu la palo pfuxela vona tengi u endla audiensia hi mhaka munhu puriki vapostolo so languta hosi yesu kreste loko a byela mpostolo wa ku fana na petro a ku we u nga ta nghena tilo so petro hi mhaka ku pfumala moko enzima a ehleketa ku hi mhaka yi nga mpostolo a ta nghena tilo hi leswi namuntlha a misava yi lahlaka swona munhu a ehleketa ya ku talivezi hi ku lumba kereke hi ku talivezi ya humesaka swa khume hi ku talivezi nga muprofeta hikuva talivezi a nga na milorho a ta nghena tilo mara loko moya kwensimo nga li kona a swi nge koteki vo nghena tilo so loko yesu a byela petro a ku wena a wu nga ta fika lomu ni yaka kona a wu nga ta fika xihambanwini a wu nga ta pfumela ku vambiwa a wu nga ta pfumela u rhwala xihambano entawu pedro a yala hi ku tshemba xiyimo xa yena so loko yesu a le hubyini na lipara ya vambiwa a wu siku leri a li ka lona a wu siku leri yesu a va avanyise lona pedro a va le ku orheni ka ndzilo ente wansati umwana mbola akulwe umwe na yesu ta pedro ayala ente loko wa famba un'wanyana kulweyi na yena emugalileya pedro ayala un'wana kulweyi i mudyondziso wa yesu pedro a ku ni ku mu tiva yesu a ni mu tivi entan'wini yesu kreste a hlayile leswaku na nkuku nga se na yimba u tave u ni landzule kanharhu entan'wi loko ye petro yela yesu ka unharhu entan'wi yesu a hundzukula va kotlana ematihlo tan'wi petro a tsundzuka leswaku ni ya le hosi ya mina tan'wi petro a hundzukula rila purika ku kona ku tisola loku mihloti nga li kona a ku kona ku tisola loku vavisa ku nga li kona entan'wini veka nkarhi lowu vanhu namuntlha a va ha le ku hundzuka hi ve nkarhi lowu vanhu namuntlha a va ha le ku tisola se ku nghena kereke va ta swelelile mara petro nga twisisa leswaku mina ni joyile hosi ya mina a yo hundzukula petro a rila entan'wini lowu kuma leswi nge petro loyi siku rin'wanyana a nga teka mesa a tsema ndleve hi ku ya la ku khongela petro loyi siku rin'wanyani a nga teka mesa a vavisa munhu hi ku kala ku khongela petro loyi siku rin'wanyani a nga yela yesu hi ku pfumala moko entsima petro ya siku rin'wanyani a nga landzula yesu hi ku pfumala moko entsima mara petro loyi laha namuntlha a yalaka a ku yingisa misava hi mhaka moko entsima hi na ku hlaya leswi ma kona mina leswi ku endlaka namuntlha u landzula yesu u wela u nghwavanini i mhaka pfumala moko entsima leswi ku endlaka wena u vulavula yesu namuntlha mara mundzuku ya ku dzayeni i mhaka mo kwetsima leswi ku endlaka namuntlha u yimbelela yesu u ku yesa kahle a mundzuku wa etlela ni ntombi na u nga chadanga i mo kwetsima leswi ku endlaka namuntlha u vulavula yesu a mundzuku huma na wona isayani u kokutsengiwa vani i mhaka mo kwetsima namuntlha vako ra mina le fanele ku swi tiva leswaku wena u nga kombisa yesu kreste ku kotisa hosi

pedro a landzula yesu lexi endlelaka namuntlha hi na vakriste va le nkerekeni mara handle va hanya vutomi bya thyaka hi na vakriste va le nkerekeni mara handle va hanya xidyoho hi na vafundhisi va le kerekeni mara handle va hanya xidyoho hi na majove ya le kerekeni mara handle ma hanya mabyala mara handle ma humesa tinyimba mara handle ma hanya vutomi la ku biha i mhaka mo kwenzima ku ri ku va wena u longoloka na mfundhisi a swi vuli leswaku u ta nghena tilo a ku va wena u hete dyondzo ya bibele a swi vuli leswaku u ta nghena tilo a ku va wena u xave bibele nyuwani a swi vuli leswaku u ta nghena tilo lexi nga u nyika serteza leswaku u ta nghena tilo hi loko mo kwenzima u nghena xikarhi ka wena mo kwenzima lowu nga na matimba ya ku susa a furha la xidyoho mokwe ntsima lowu nga na matimba ya ku susa a ku navela ka woswi mokwe ntsima lowu nga na matimba wa ku susa a ku navela a ku etlela ni nsati wa un'wanyani mokwe ntsima lowu nga na matimba u nga na matimba ya ku susa a wu gandzeli mokwe ntsima lowu nga na matimba wa ku susa a ku hanya hi tinyanga mokwe ntsima lowu nga na matimba wa ku susa a

loko ya safira tlela pfuka a ku mi nga tirheni nchumu fambani mi ya tshama jerusalema a te moko entsimo xika tano loko moko entsimo xika ka kapitulo 2 ka mintirho apostolo entawuni va tale moko entsima entawuni va sungula vulavula tindzimi entawuni vanhu lava nga matlhelweni loko va va languta va ku vanhu lava va dakwile va ku vanhu lava va tivi vanhu lava va tin'weta va ti kahle mara ntswisi nga endleka pedro a khwela xiluvelweni a ku va makwerhu a li mixo a swi nga endleki vanhu lava phuzile mara ku hetiseka matsalwa lawa xikwembu xi nga vula muprofeta joel leswaku ka masiku ya magamo nyama yin'wana yin'wanyana leyi nga ta pfumela yi ta cheriwa mavokweni nsima van'wani va ta vona milorho van'wani va ta profeta van'wani va ta va na swivono so namuntlha swi le ku hetisekeni lexi faneleke ku ya xi twisisa hileswaku petro loyi a nga chava wansati loko a n'wi komba leswaku yilo ya a landza yesu kreste namuntlha petro a nyime phambeni ka vanhu se a sungula ku byela vayuda a ku yesu loyi n'wina a nga tswaliwa wa rixaka ra davhida loyi n'wini mu nga mu vamba mu mu vambela ku va tiva leswaku xikwembu hi yena a nga pfuka a hi nyika xitshembiso leswaku loko hi tshama la hi tale mavokweni ntsima hi ta kota ku vula evhangeli ya yena so hi kuma leswi nge loko petro a xumayela aka ntlawa vanhu a bibele yi ri vavanuna van'wani lava nga tlhela va ka timbilo va ya ka petro va ku xana petro hi ta endla yini hikuva na hinavo hi lava ku phunta ku fana na n'wina na hinavo hi lava ku tshula ku fana na n'wina na hinavo hi lava mawoko entsima mara hi lava ku fana na n'wina petro xana hi ta endla yini pedro a nga va rhumelanga swikolweni pedro a nga va lezanga uniform a kereke pedro a nga va byelanga leswaku petani mali ka envelope pedro a nga va lezanga mati pedro a nga va lezanga nkuma pedro a te hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra yesu entewo loko mi hundzuka mi khuvuriwa vito ra yesu kreste mi te amukela nyiko u nga moya wo kwetsima entewo yi kuma leswaku a siku lolelo 13 mil wa vanhu lava nga lava va ku ntsima va wu nyikiwile hi mhaka muni ke purki va landze swilelelo swa bibele hi mhaka muni namuntlha hi ku vanhu va hundzukile na ku va na mavoko ntsima hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile purki a xave xiambalo xa kereke hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile purki sati va ku humesa mali mara wa yiva hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile puni ka humese mala kereke mara nghwavani hi mhaka munhu namuntlha hi ku munhu a hundzukile puni ka humese mala tafula mara hanya tinyanga hi mhaka munhu namuntlha hi ku munhu a hundzukile a xave maxapa kereke mara teke nsati wa munhu epuri ka mokwe ntsima namuntlha a wa ha ri kona so loko petro a va nyike murhi lowo leswaku para mundzuka mi tele mo kwensima tawuka kapitulo 3 ka rona madyambo petro ethempeleni etwiseni leswi nge petro loyi a etlela ka nkarhi wa ku khongela sweswi petro a nga ha pfuxiwi munhu wa wu tiva nkarhi epurisi mukrisi wa ntiyiso a nga sindzisiwi para kerekeni a nga choviwi para kerekeni mara ku na nchumu endzeni ka yena tano loko a hanyisa xilema a timhaka ti nghena hi mhaka muti mhaka ti nghena purke a vayuda vafarisi a va tsakela ku vona xilima xi amukela swilo mara na xi li xilima a vayuda a va ta ni nsuku a va ta ni prata a va ta ni oro va xi nyika na xi ri xilema hileswi Vayuda a va tsakela swoho. A problema leyi nga endla Pedro a petiwa jele. Pedro a nga li nghwavani, lexi nga endla Pedro a petiwa jele. A nga dlanga swoho khume, lexi nga endla Pedro a petiwa jele. A nga yivanga nchumu, lexi nga endla Pedro a petiwa jele i mhaka ya ku hanyisa xilema. na ku ve xilema a va lava ku xi vona masiku hinkwawo hi leswi misava yi nga xiswona namuntlha hi leswi makereke ma nga xiswona namuntlha va tshika vajoyi va nghena va tshama kerekeni va tshika vanhu va tshama kerekeni va ku ti amukela movha na ku ve xilima va ku ku nyika muchadu na ku ve xilima va ku ta ku nyika ntirho na ku ve xilima na ku va ku ta ku nyika mali na ku ve xilima mara evhangeli ya yesu kreste a yi nge nyikeli muchato na munhu a ri xilima xa nghwavani a yi nge nyikeli ntirho na munhu wa ri corruptu a yi nge nyikeli nchumu na loko munhu a nga sondzuka epolisi petro loko a fika enyangweni wa tempele a ku hina hina mahlori man'wani hi nga ku nyika hi nga ku endlelaka handleni ka ku vo hanya u lima na wena nyamutlha xikwembu xi lava evhangeli yi nga ri ya ku nyikela mali yi nga ri ya ku endla mahlori ntsena yi nga ri ya ku nyikela timovha yi nga ri ya ku nyikela tiyindlo mara swi lava evhangeli xikwembu ya ku va swilima leswi nga ntseni ya kereke a swilima swa swidyoho a swilima swa ku yiva a swilima swa ku dlaya swilima swa ku hanya tinyanga swilima swa ku humesa tinyimba swilima swa vavasati va goka mabuluku va ku dipenda va hundzuka hi leswi vhangeli yi nga tela swona a yi vhangeli a yi tanga va ta ganyisa vanhu a yi vhangeli a yi tanga va ta nyika vanhu vale mara yi vhangela ntiyiso yi tele ku ta hanyisa swinene so pedro a nghena jele hi mhaka ku hanyise xilema epurisi vakhongeli namuntlha va lava munhu a tshama na li swinema a va na problema paxa humesa mali mara na ri nghwavani pota humesa mali na ri muyivi pota humesa mali na ri nyanga pota humesa mali na phuza mabyala mara va mi lava hundzuka a problema namuntlha ya vukhongeli i ya ku va vona munhu a hundzukile va swi lava maxipota tshama ekerekeni na li muyivi va li xikwembu xi ta wu katekisa so makwenu loko va ku katekisiwa hi xikwembu na u ri nghwavani mavunwa loko va ku katekisiwa hi xikwembu na u ri muyivi mavunwa loko va ku katekisiwa hi xikwembu na na u nga vulavuli ntiyiso mavunwa so pedro loko a fika ka xilima a ku hundzuka swi hanya xilima pedro pedro wa byela hi leyi lavaka kona so ka versikulu dzenove dza sete ku fika dzenove va loko mi huma laha mi nga vuli vhangeli loko mi vula vhangeli ka tlhapela jele so petro a hlamulako i parhengisa n'wi kumbe parhengisa vanhu ke entawuni langutani yesu loyi a nga yela leyi a nga te yesu a nga mi tivi na vulavula ni wansati mara loko a fika laha a le ndzeni ka vabixopo a le ndzeni ka vakhongeli a le ndzeni ka tindhuna mara petro a li avanyisani ni n'wini xana parhengisa vanhu ku tlula n'wina ke so hi nkarhi wun'wani nga ku petro a na xidelelo mara petro a nga na xitalelo a twa ntikelo a ndawo hi mhaka mula twa ntikelo purki petro a byeriwa yesu ka matewu dzaseji leswaku ka wena ni ta endla ribye ka ribye ni ta endla kereke so petro a swi tiva leswaku ni nge tshiki vula evhangeli polo ku ni huma handle a tinghwa vanhu a ta ti kuma a ni nge tshiki vula evhangeli polo ni huma handle a valoni a ta va kuma loko ni huma handle ni ta kuma tintombi na majaha va balasaranile na va nga se cata loko ni huma handle ni ta kuma vavasati va tsemele va tseme timisisi ni ta kuma vavanuna va nga tikwalkani manera hi lexi nga endla petro a ku avanyisani n'wina i para yingisa n'wina kumbe para yingisa xikwembu hi le ka nkarhi lowu namuntlha dyavula swi la ku bohaka rito leswaku rito ri nga vuliwi mara hi nge tshiki a ku va hi vula evhangeli ku ri ka misava leyi yi tele xidyoho a misava leyi yi tele lunya a misava leyi yi tele vayivi a misava leyi yi tele vafundhisi va wu kanganyisa a misava leyi yi tele vabixopo va wu kanganyisa a misava leyi yi tele a thyaka entawini cini namuntlha xi nga endlaka muprofeta wa xikwembu a nyima ku vulavula a ku ni nge chumayeli vhangele va coronavirus hi mhakwani movha i nci xi nga endlaka nyamuntlha a mutirhi wa xikwembu kulukumba a nga chumayeli vhangeli ku ri ku na mavabyi na ku ve loko huma handle vavasati a va yambalanga nchumu loko huma handle vavasati vavanuna va fuye musisi loko huma handle i chaka li nga kona ku na mabyala na loko mabaraka ma pfuluwile Tona ri nga se nyima teki ivhangele ri chumayeliwa loko tikopo ta vasigari ta endla timbangi teki ivhangele ri chumayeliwa loko a thyaka laha liko misaveni teki chumayeliwa hi leswi nga endla petro ku para yingisa mali vamakwerhu le ka nkarhi wa ku para yingisa mali i para yingisa sathana u para yingisa xikwembu mara vatirhi va xikwembu va nge gangi va yingisile davulosi loyi a lava ku nyimisaka ivhangeli na ku ve xidyoho xi ya mahlweni a lava ku nyimisaka ivhangeli na ku ve sawudi yi pfumela ku tinyimba ti hume na na ku ve mfumo u pfumela demokrasiya a ivhangeli no po tinyimba hi mhaka muni nga nyimi puriki hi na ndzwalo wa ivhangeli entawu hi leswi petro a hlaswo a ku yi nge tshiki vula ivhangeli avanyisani ri n'wina xikwembu xi pfuna rito leliya ka etshaveni hosi hi khensile n'winyi wa tilo tintswalo namusa na ku ra swirhangeli hi nyikela rito mahlweni ka wena li fikela mun'wana na mun'wana leswaku hinkwaswo ku dzuniseka yesu kreste loyi a nga fa tlhapfuka xihambamini amen